DVC a zotu runglawmte nan kut kan in tlaih hna. Tawi chung thawng ka rak chim lai. Tuluk ram in Myanmar ram a kir i Hakha COVID-19 zutnak an ngeih le ngeih lo zohchungnak hmun ah chiahmi minung pakua cu Meinakul le Nakwa ah chuahter an si cang. Hi chuahtermi hna hi Hakha Nahtalah sianginn ah chiahmi minung panga le Hakha Zaanglek sianginn ah chiahmi minung pali an si. Hi chuahtermi hna cu inn ah ni sarih chung lengchuah loin umter rih an si lai. COVID-19 zawtnak zohchungmi an chuah hnu ah Hakha meithat zung nih an umnak hmun pawl cu ruru thahnak sii an kah tiah kan theih. COVID-19 zawtnak rai ruangah Tidim khua ngakchia tlangrai khamsi chunh tawnmi cu can karlak ah ngol a si. Asinain June ni khat thawk in ngakchia tlangrai khamsi chunh hram an thawk cang hna. Tidim ah kum khat tang ngakchia minung thongkhat le zakwa le sawmli le pasarih an um i ngakchia tlangrai khamsi chuntnak hmun pakhat ah minung sawm nga lawng si an chunh hna. Cun ngakchia a rapimi nu le paoh cu COVID-19 i runvennak caah ngandamnak zung nih nawl a chuahmi felfai tein zulhter dih an si tiah kan theih. Chin ramkulh Chief Minister Pu Salai Lian Luai, Electric le Sipin Minister Pu Su Htet, Lamsulei Minister Pu Sui Thio le Hluttaw palai cheukhat hna cu May ni sawmthum le nikhat ah Falam khua Town Hall thar sakmi an zohfel. Ṭuanvo ngeitu hna nih rian umtuning fianternak an tuah hnu ah Hakha, Falam le Kalaymyo pehtlaihnak varhlei thar sakmi zong an zohfel tiah kan theih. Chin ramkulh Tidim khua COVID-19 case Sawm sarih le pariat cu voihnih tiang a ngandamnak check a si hnu ah sii-inn in May ni sawmthum ah chuahter a si cang. Hi chuahtermi COVID-19 case sawm sarih le pariat cu a chungkhar sin ah ni sarih chung lengchuah lo in zohkhenh a si lai. Tidim ah COVID-19 zawtnak a ngeimi minung panga cu sibawi hna nih felfai tein an zohkhenh hna i a ngandamnak kong ah lungrethei tuk ding a um lo tiah sibawi hna nih an chim. June ni khat zinglei suimilam pasarih tiangah Myanmar ramchung COVID-19 zawtnak aa chawnh mi minung zarhnih le kul le riat an si cang. June ni khat ah an ngandamnak chekmi hi minung le sarih le sawmthum le pali an si i, cu chungah minung pali nih COVID-19 zawtnak an i chawnh. Myanmar ram COVID-19 zawtnak in a dam cangmi minung zale sawmthum le pariat an si i a thimi minung paruk an si. Myanmar ram ah COVID-19 zawtnak a karh ning an nuar tiah ruah lio ah ramleng in Myanmar ram a lutmi sin in COVID-19 zawtnak hrik hmuh lengmang a si. Mei ni sawmthum lio ah India in Myanmar ram a lutmi minung hleisiri sin ah COVID-19 zawtnak hmuh a si i tutan minung pali zong hi India ram in Myanmar ram a lutmi an si tiah kan theih.
Ramchung thawng ka rak chim lai. Yankung ramṭhen Than Tapim peng khuate pakhat ah pumtlinglo ngakchia pakhat cu hringtu a nu a um lo kar ah a zohkhenhtu patung pakhat kum kul le kum sarih nih a tlaihhrem. Ngakchia nute rawl a ei lio ah a bawngbi chungin thi a luan cu hringtu a nu nih a hmuh. Hringtu a nu a lunghring i a fanu te thil sining a hal dih hnu ah khuabawi sinah an ripot. Kumtlinglo ngakchianu a tlaihhrimtu pa cu upadi zathum le sawmsarih le paruk, zathum le sawmsarih le pasarih in tazacuai a si. Myanmar ram ah pumtlinglo tlaihhrimnak le kumtlinglo nu ngakchia tlaihhrimnak a um lengmang. Tazacuainak zong a um lengmang nain a dongh tiang a phi chuakmi a tlawm tiah DVB nih a ṭial. India ram in Myanmar ram a kirmi cozah ralkap minung pali nih COVID-19 zawtnak an i chawnh. Hi cozah ralkap minung pali hi Myanmar ram an kirka an ngandamnak an chek lio hna ahcun COVID-19 zawtnak an ngei lo nain a voihnihnak an ngandamnak an chek hna hnu ah hi bantuk in COVID-19 zawtnak hrik an hmuh hi a si. Hi ralkap minung pali hi India ram ah Ralkap lei thiamnak a cawngmi an si. India ram ah ralkap lei thiamnak a cawngmi dihlak ralkap hei riat an si i, cu chungah minung pili nih Covid-19 zawtnak hrik an i chawnh, tiah DVB nih a ṭial. Singapore ram ah rian a ṭuan i Covid-19 zawtnak ruangah rianṭuan awk a um ti lo i harnak a tongmi Myanmar rammi minung za le sawmnga cu May ni sawmthum le nikhat ah Yangon International Airport an phan. Tutan a phanmi hi Singapore in Myanmar ram a kirmi a ṭhip nganak an si. Singapore in Myanmar ram a rak kirmi pawl cu ni kul le nikhat chung leng chuahter loin an ngandamnak zohfel an si lai. Singapore ram in Myanmar ram kirmi dihlak minung zariat le sawmthum le pasarih leng an si cang tiah DVB nih a ṭial. Yankung ramṭhen COVID-19 i runvennak phu nih COVID-19 zawtnak khamhnak caah biapi ngai a simi hmurhuh aa huh lomi minung thanghnih le zakua leng dan an tat cang hna. Mei ni hleithum thawk in dantat hram an thawk i mei ni sawmthum le nikhat tiang ah dantatmi minung thanghnih le zakua leng an si. A hlan ahcun dawr hngaktu, thil cawtu le leng a chuakmi paoh nih hmurhuh nan i huh dih lai tiah Cozah nih a thanh nain media kip ah hu aa huh lomi tampi an langhter hna caah cozah nih dantat dingin nawl an chuah ṭhan hi a si. Yangon ramṭhen lawng si loin Myanmar ram ramkulh le ramṭhen kip ah hmurhuh i huh lo ruangah dantatmi tampi an um i cheukhat cu dawr phihpiakmi tiang an um tiah DVB nih a ṭial. Rakhine ramkulh Ritehtang peng Maju tiva cung a kalmi Myanmar ram cozah ralkap tilawng le tiva tlangkam ah a ummi khua pawl an kah i khuami minung panga hliamhma an tuar tiah bawmchantu khuami pawl nih an chim. Myanmar ram cozah ralkap nih AA nih A kan kah hmasa caah kan kah vemi an si. AA hrimtlai hna umnak sakham pathum zong kan lak khawh tiah May ni sawmthum le nikhat zan ah Myanmar ram cozah ralkap nih an thanh. Myanmar ram cozah ralkap le AA hrimtlai phu kahdohnak ruangah Rakhine ramkulh le Chin ramkulh Palawa, Sami le Miza zong ah ralzaam tampi an um tiah RFA nih a ṭial. Tonghnih kum kul Myanmar ram chimnak tuah hlanah kumzabu kul lakhat Panglung tonpumhnak tuah khawh dingin cozah nih a tawlrel cuahmah. Tonghnih kum kul chimnak a dih hnu cun ram hruaitu pawl an i thlen cang lai caah awilinak kumzabu kul lakhat Panglung tonpumhnak hi tuah hrimhrim a herh tiah hrimtlai phu pawl nih an chim. Hi kong he pehtlai in Myanmar ram President zung chimphuannak nawlngeitu U Zaw Hte nih tlangcung hrimtlai phu nih cun June thla chungah tonpumhnak hi tuah an duh, a zei a si paoh ah Thonghni kum kul Myanmar ram thimnak tuah hlan ah tuah ta hrimhrim cu a herh tiah a chim. Thonghni kum kul thimnak a dih in cun Ram hruaitu hna thlennawnnak a um cang lai caah kum nga chung ceihmaimi vialte hi ram hruaitu hna nih zeitindah an kalpi ṭhan lai timi a fian lo caah thonghnih kum kul thimnak hlan hrimhrim ah kumzabu kul le khat Panglong Conference tuah a herh tiah hriamtlai phu pawl nih an chim tiah RFA nih a ṭial. USDP party Pitu Hluttaw Palai U Sain Htun Singh nih a liamcia Pitu Hluttaw meeting ah Pitu Hluttaw Speaker U Hti Khun Myint cu a rian dinhter ding in biatung a rak chuahpi mi cu June ni kha Pitu Hluttaw meeting ah Hluttaw palai pawl nih mee an pek cio i a sung. Pitu Hluttaw Speaker U Hti Khun Myint a rian in dinhter ding mi cu Hluttaw palai minung kul le li nih An ceihmai i Myanmar ram cozah ralkap palai minung paruk nih U Thi Khun Myan a rian dinhter awkah kan lungtling tiin an ceihmai ve. U Thi Khun Myan a rian dinhter ding bachah khawhnak dingah Pyituh Hluttaw palai minung zathum le sungkua le panga nih mee an pek. Hluttaw palai minung zahnih le sawmli le pahnih nih an dokal i palai minung za le sawmthum le pahnih nih an lungtling. Palai minung panga nih ṭanh ngei lomi mee kuangah an thlak. Pyituh Hluttaw speaker pakhat a rian in dinhternak dingah Pyituh Hluttaw palai cheu thum cheu hnih a simi a tlawmbik palai minung zahnih le sawmriat le pasarih nih lungtlinnak me an pek a herh. Asinain a lungtlingmi me za le sawmthum le pahnih lawng a si caah U Ṭhi Khun Myint nih pehzulh i Pyituh Hluttaw sipika a ṭuan lai tiah DVB nih a ṭial. Covid-19 runvennak tuah lioah minung a bu in umnak hmun ah a kalmi Yankung ramṭhen Chief Minister U Pyu Min Thein NLD Central Party nih ralrin kan pek tiah NLD chimphunnak nawlngeitu Dr. Zaw Myint Maung nih a chim. Yankung ramṭhen Chief Minister le cozah rianṭuantu upa cheukhat cu A liamciammi ni kul le nali Buddha thawngah Buddhist biaknak he aa pehtlaimi mibu umnak an tuah caah rammi nih an soisel ngai. May ni kul le ni kua ah minung cheukhat nih Yankung ramṭhen Chief Minister U Pyu Min Ting le a chungkhar Yankung ramṭhen cozah rianṭuantu upa cheukhat cu Buddha thawng palek sakhan ah taza an cuai hna. Rammi nih U Pyu Min Ting cu an soisel ngai nain amah nih cun upadi ka buarmi a um lo tiin lehnak a tuah ve tiah BBC nih a ṭial.